Illum nerġgħu niltaqgħu ma' Chef Marvin Schembri qegħdin Marsa Mxezz, ġurnata ra sabiħa, il-baħar warajna, veduta ta' Slema u Tinjek Point, imma dit darba fuq il-menu qed nara it-ton. Marvin Schembri kif inti? All right inti.
Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, lilek ukoll.
Kif aħna Manwel? Jien tajb immens.
Tajjeb. Grazzi tal-li erġajt stidintna hawnhekk. Grazzi lilek. Fid-dar tiegħek. Grazzi. Għal din hija d-dar tiegħek u x'veru. Ekku, ekku. Marvin qegħdin naraw biċċa ton verament tajb aħna rot telespettaturi. Saliħa. X'sa nagħmlu llum bit-ton? Mela, ħanamlu kapunata, eh, ħanamlu naqa' differenti, kont sqallija mhux ir-reġuni kollha jagħmlu hekk. L-iktar mod li jien inħobb it-ton huwa bil-kapunata. Hekk ħanamluh.
Hekk inħobbu.
Aw din tmur lura minn meta kont ngħix Londra 25 sena ilu. Grilled pan fried tuna tuna with a nice caponata underneath. Ekku, sabiħa, sabiħa. Ħanamlu caponata, ħanamlu bil-karfus, karrotti, eh, bżar aħdar eh, u brunġil, u għandi xelet, tajjeb ħabaq, iva. zebbuġ, iva.
zejta zebbuġa, salsa ta' tadam, friska, Hawnhekk għandna taħlita magħmula minn poppy seeds, ġunġli niswed u bżar illi ħanċappas il-tonna għan issilja fit-taġen un bat impoġġa fuq il-kaponata. Hmm. Hawnhekk għandi taħlita eh, Neonati, il-bjanketti ż-żgħar, bajda, naqra żiera parmeġġan. Nagħmlu pulpetti.
Pulpetta. Ah. Ma nagħmla frittella fuq it-ton. Proset, interessanti. Nibdew. Nibdew.
Somma, ibda inti. Nibdew. Kif sa nibdew? Mela, ħanqattaw il-ħaxix. Biex nibdew il-kaponata. Nibdew bil-kaponata.
Kif rajna flimkien Marvin prepar il-ħaxix, indunaw li għatta kollox l-istess daqs, dik hija importanti għal din ir-riċetta. Sommi, għaj importanti ħafna anyway. Ma specialment għal din ir-riċetta l-kappunata. Vera t-toma l-iktar ħaġa importanti, ma lajn iva. importanti u koll.
Taġen sħun, zejt ta' zebbuġa, għanibdew. Għanibda bil-brunġil, il-brunġil jixrob naqra zejra zejt. All right.
Ħarġet il-xemx, Marvin. Iwa. Mela kif rajna ħanibdew bit-tistir tal-kapponata. Kif għalinna sew Marvin illum il-ton sa jkollu il-poppy seeds, ġunġli l-iswed u cracked black pepper fil-wiċċ. Għandna l-pulpetta ta' neonati u ħa nservuha wkoll bil-caponata.
F'rajt ma l-ewwel ma tfajt il-brunġiel, ehm, mbagħad tfajt il-karrotti, eh, bdejt mill-iktar li jdum jisir. Ekku. U l-aħħar li tfajt il-qarabali. Tajjeb, tajjeb.
Ovvjament sakemm il-kapunata sassir,

U għal min qed jara dik il-kwantità wkoll ta' bżar, ma jiġix jaħraq toma ta' bżar meta inti jkollok il-cracked black pepper. Qed qarraq naqra żejra bina xem il-poppy seeds. Tistennew x'tidin kull ma sa jkollha toma ta' bżar, meta l-bżar isod ikun cracked u wkoll hemm il-ġunġliel kif ukoll il-poppy seeds mhux sa jkun dik it-tip ta' toma.

Mela Marvin, il-ton lest? Il-ton lest, neħħa neħħija. Nħallija fuq karta, ħan għamil iż-żejt. Ħalli nagħmel il-frittella fl-istess taġen. Okay.
Issa kollox malaj, ux vera. Il-kaponata vera tider sabiħa. Il-kulur vera sabiħ, dak il-ħaxix. Ftit iktar żejt ġo t-taġen u ħanagħmlu il-frittella. X'għandek bżonn? Nġibhom nokaw. Il-frittella magħmula minn neonati, bajda, parmeġġan, tewma, bżaru melħ. Tajjeb. Mela, għanpoċu il-frittella tan neonati Sempliċi ta' kollox. Sabiħ immens.
Għanna il-kappunata bit-ton hemmhekk bil-crust tal-ġunġli l-iswed, il-poppy seeds, u bżar iswed, flimkien mal-frittella tal-neonati, u pea shoots fil-frit. Prosit immens, Marvin! Grazzi inti!
Ara xi ġmiel ta' platt. Vera sabiħ. Marvin, grazzi ħafna, nerġa' niltaqgħu.
Grazzi lilek, grazzi lilek, Manuel.
Għall-programm tagħna.